שיין מיך געטקעט שבריחי שכינתיי. גיימער לערנען די זיבעטע שיעור אין די סעריע פון אורות הבעל שם טוב. גיימער לערנען א שטיקל בעל שם טוב. באפעל דעם פארדעם וויל איך מאכן א שטיקל הקדמה פון אפאר אנדערע זאכן וואס שטייען אין בעל שם טוב און שטייען אין אלע חסידישע ספרים און אוהרם זאל אביסל קענען בעסער פארשטיין די נושא וואס מען גייט היינט רעדן. סאו, ס'איז באקאנט די הייליגע בעל התניא פאנגט אן זיין ספר מיט אב הקדוש ברוך הוא ליליות לא דירה בתחתונים, די אייבערשטער האט געהאט א תאווה, די אייבערשטער האט זיך פארגליסט צו האבן א דירה, א וואוין ארט, בתחתונים אויף אונטן אויף די וועלט, אויף די תחתוניות'דיגע גשמיות'דיגע וועלט, די אייבערשטער האט געוואלט האבן אזא א דירה אויף די וועלט, ס'הייסט ער האט געוואלט, ער האט באשאפן אט די וועלט, ער האט באשאפן א גשמיות'דיגע וועלט, און ער האט געוואלט האבן דא א דירה, מענטשן זאלן אים דא דינען אויף די וועלט, זאל מען אים דינען דעם באשעפער, ממילא האט ער קריעיטעד, כביכול האט ער קריעיטעד א רעזיסטענס, באשאפן א גשמיות, גשמיות איז פארקערט פון רוחניות, גשמיות וויל זיך פארקערט פון רוחניות, גשמיות אפערעיט אויף א אנדערע וועג ווי רוחניות, און ער האט אראפגעשיקט מענטשן אויף די וועלט, גשמיות'דיגע מענטשן מיט גופים, ער האט אריינגעלייגט אין זייער נשמה, א חלק אלוקי ממעל, א שטיקל פון אים האט ער אריינגעלייגט אין די. און יעדע איינס פון די אידן, און ער האט געוואלט אז די אידן זאלן אראפקומען אויף די גשמיות'דיגע וועלט, ווי אויף אלע עולמות איז קלאר, איז קלער, ס'איז סעלף עווידענט הייסט עס אויף ענגליש, אז דער באשעפער פירט די וועלט. אין די עולמות פון העכער פון די וועלט, זעהט מען קלאר אז דער באשעפער פירט די וועלט, ס'איז נישט קיין ספק דארט, מ'דארף נישט האבן קיין אמונה, מ'דארף נישט גלייבן, מ'זעהט עס. דא אויף די וועלט איז די איינציגסטע פלאץ ווי עס איז דא א הסתר, די אייבערשטער האט זיך כביכול באהאלטן, ער האט באשאפן א זאך וואס הייסט טבע און גשמיות, און אויף די וועלט האט ער אראפגעשיקט מענטשן זאלן לעבן דא אויף די וועלט און אים דינען דא אין די וועלט. סאו האט ער אראפגעשיקט די אידעלעך און געמאכט אז זיין חלק זאל קיימען. וואס האט ער געוואלט פון אונז אויף די וועלט? פארוואס האט ער באשאפן די גשמיות? ווייל רוחניות ווען מענטשן זעען די גרויסקייט פון באשעפער, כביכול די מלאכים וואס זעען די זיין גרויסקייט און ווייסן זיין גרויסקייט, איז נישט קיין קונץ אז זיי דינען אים, נישט קיין עבודה, ס'איז נישט קיין אנגעשטרענגטע זאך, זיי ווייסן קלאר, זיי זעען, זיי האבן די יראה און די אהבה און די פחד און אלעס, זיי זעען די גרויסקייט פון באשעפער, וואנס מ'זעט עס, דער איז נאו אדער אפשען. נישטא קיין אנדערע אז זיי האבן נישט קיין אפשען, זיי האבן נישט קיין יצר הרע, זיי האבן נישט עפעס וואס זיי קענען טראכטן פארקערט, זיי האבן נישט קיין רעזיסטענס, מה שאין כן דא ווען א מענטש האט נישט נאר ער זעהט עס נישט, נאר ער האט נאך רעזיסטענס אויך, ער האט נאך פארקערטע תאוות, ער האט א יצר הרע וואס רעדט אים איין און דרייט אים א קאפ און וויל ער זאל טון פארקערט ווי רצון השם, און א מענטש ברעכט זיך, און א מענטש איז מברר. און טוט פארקערט ווי ס'וויל זיך, דעמאלטס איז ער מעלה די גשמיות, טוט ער מאכט ער א מודיע נחת רוח פארן באשעפער, און דורך דעם זעמער אונז מסכן די וועלט, אונז ארבעט מיר אויס די וועלט, אונז זעמער אראפגעקומען דא אויף די וועלט, אונז טוט מיר עבודת השם און מ'ארבעט און מ'שלאגט זיך ארום אויף די וועלט מיט די גשמיות, אזוי איז מען מעלה הייבט מען אויף די גשמיות, מ'איז מעלה די וועלט, ביז אונזער אלטימעט גאול איז אנצוקומען צו א תיקון עולם אז די וועלט זאל ווערן אינגאנצן מתוקן זאל קענען לעבן צוזאמען רוחני און גשמי. סאו דאס איז די הקדמה וואס שטייט צום פארדעם, יא? סאו די ריזן וואס אונז טוהן מיר עס איז די עבודת השם איז ערשטנס צו מאכן א נחת רוח פארן הייליגן באשעפער ווייל ער האט אונז באשאפן און דאס וואס ער וויל און ווייל ער איז אונזער ליבליכע גרויסע גוטע פארכטיגע באשעפער איז וויל מען מאכן א נחת רוח פאר אים, ממילא טוה מיר פארקערט ווי די גשמיות, אונז טוה מיר זיין רצון, אונז טריי מיר צו טון זיין רצון אויף יעדע וועג. די צווייטע איז, אונז וויל מיר מאכן וואס ווערט אנגערופן אין חסידות א יחוד קודשא בריך הוא שכינתי', מאכן א יחוד ביים באשעפער, וואס איז א מורא'דיגע תענוג פארן באשעפער, אונז צוריק מאחד זיין, כביכול די באשעפער האט זיך אריינגעלייגט אין אונזערע הענט, הייליגער גרויסער באשעפער וואס איז למעלה מהשגותינו אין סוף, האט זיך כביכול, האט עולמות עליונים מיט מלאכים מיט שרפים מיט ביליאנען וועלטן מיט אלעס אין די וועלט, האט זיך כביכול אריינגעלייגט אין אונזערע הענט, אז אונז זאל מיר פון אים קענען מאכן א נחת רוח, אונז זאל מיר אים קענען כביכול פרייליך מאכן, אונז זאל מיר קענען מאכן א יחוד קודשא בריך הוא שכינתו, און נאכדעם האט ער אונז געגעבן די ארבעט צו מאכן א תיקון העולם, אונז קען מיר פאררעכטן די גאנצע בריאה. ער האט ספעציעל קריעטעד א וואויד, א שבירה, א צעבראכנקייט, אונז זאל מיר עס קענען פאררעכטן, און אונז זאל מיר קענען אויפלייכטן די וועלט, מסכן זיין די וועלט מיט רוחניות'דיגע זאכן, אריינשיינען רוחני אין די גשמיות'דיגע וועלט. סאו יעס, זאגט די הייליגע זאגט די הייליגע בעל שם טוב אזוי, ס'דא א פסוק וואס שטייט כל אשר תמצא בידך עשה, אלעס וואס דו טרעפסט אין דיין הענט זאלסטו טון, האט דער הייליגער בעל שם טוב מסביר געווען, אז יעדע זאך וואס א מענטש טוט, דארף ער אינזין האבן מייחד צו זיין קודשא בריך הוא שכינתא, דארף ער אינזין האבן צו מאכן א נחת רוח פארן באשעפער, פארוואס? ווייל וואס איז די זאך וואס קאנעקט אונז וואס אונז זעמיר למעשה לעבן מיר אויף די וועלט, וואס איז די זאך וואס קאנעקט אונז צו יענע וועלט, צו די עולמות העליונים פון ווי אונז קומער, ווי אונזער שורש איז, ווי אונזער נשמה קומט פון, פון ווי ווי אונזער עכטע פלאץ איז, אונז זעמיר דאך דא נאר טעמפארערי אויף די וועלט, אונז קומער דאך פון א פלאץ אונז גיימיר צוריק צו א פלאץ, וואס איז די זאך וואס קאנעקט אונז צו יענע פלאץ, למעשה איז די מחשבה איז די זאך וואס קאנעקט אונז צו יענע פלאץ, די פאקט אז אונז קומער טראכטן און זיך קאנעקטן צום באשעפער מיט די מחשבה, דאס איז די זאך וואס קאנעקט אונז. נאר די מחשבה כביכול איז איין סוף ס'קען פליען ביז איבעראל, מחשבה קען גיין, מחשבה האט נישט קיין לימיטס, און צו האבן השגה האט לימיטס, און צו האבן א לימיט וויפיל אונז קען מען פארשטיין, באט וויפיל אונז קען מען טראכטן, מען קען טראכטן ענדלעס ענדלעס ענדלעס, סאו ממילא די מחשבה איז די זאך וואס קאנעקט אונז צו יענע וועלט, און די מעשה וואס אונז טוהמער איז די זאך אויף די וועלט. זאגט די הייליגע בעל שם טוב אז ווען א מענטש האט אווערנעס מיט יעדע זאך וואס ער טוט, ער קאנעקט די מחשבה מיט די מעשה, ס'הייסט ווען א מענטש גרייט זיך צו צו טון עפעס, גרייט זיך צו צו לערנען, גרייט זיך צו צו צו דאווענען, צו צו צו עני מצוה צו טון, עניטינג וואס ער טוט, אויב טוט ער די מעשה אליינס איז איין זאך, אבער די מעשה אליינס קען מען טון מצות אנשים מלומדה, אנטון תפילין יעדן טאג און ניטאמאל כאפן וואס מ'טוט, אנגעבן א טיעון, א מאך א טו, א דאווען, א פלי. זאגט דאך דער בעל שם טוב, וואס איז די זאך וואס קאנעקט אונז, וואס געט אריין לייף און צו די זאך וואס אונז טו מיר, ווען אונז קען טו מיר עס מיט א מחשבה, מען איז עוועיר פון וואס מען טוט, פון וואס מען טוט, צו מען קאנעקט די מחשבה מיט די מעשה, דעמאלטס מאכט מען, איז מען מסכן די וועלט, דעמאלטס ברענגט מען אראפ די אור פון יענע וועלט אויף די וועלט, און כביכול מען איז מסכן, מען ברענגט ארויף די וועלט צוריק צו יענע וועלט, דורך די קאנעקשאן פון די מחשבה און מעשה. וואס טייטש אווערנעס? וואס דער בעל שם טוב לערנט אונז דא, און פאר דעם ביי חסידים, פאר יעדעס מאל מ'האט זיך געשטעלט דאווענען, פאר יעדע מצוה וואס מ'האט געטון, פאר יעדע זאך מ'האט געזאגט הריני מיך אינעם מזמור לקיים מצוות, יא, להתפלל תפילת שחרית, להתפלל תפילת מנחה, לקיים מצוות תפילין, לקיים מצוות ציצית, פאר יעדע זאך האט מען געזאגט הריני מיך אינעם מזמור, און לשם יחוד קדשי בריחי שכינתי'. מ'האט געזאגט וואס מ'גייט טון, און פארוואס מ'גייט עס טון. מ'האט זיך צוגעגרייט, מ'האט קאנעקטעד די מחשבה מיט די מעשה, מען האט געמאכט א הכנה, פארוואס? ווייל ווען מען איז אוועיר פון וואס מען טוט, איז א ריזיגע דיפרענס, מען קען עס זען אויף די וועלט אויך, ס'דא פארשידענע משלים, יא אז א מענטש געבט פאר איינעם א פרעזענט, לאמיר זאגן ס'קומט א צייט ווען ס'איז נארמאל צו געבן א פרעזענט, א יום טוב צו איך ווייס וואס, און מען געבט פאר א מענטש א פרעזענט, יא א קינד האט געמאכט א סיום וואטעווער, ס'נארמאל די רעגולער די מלמד געבט יעדעס יאר א פרעזענט, און ער געבט א פרעזענט סוף יאר. זיין זאך, שיין א זאך, געוואלדיג, אבער אויב שרייבט ער צו א הענד ריטען נאוט, און ער שגעט א שרייב צו אפאר ווערטער, די הענד ריטען נאוט מאכט די פרעזענט ווערד מיליאן מאל מער, אסאך מאל קען די נאוט זיין מער ווערד ווי די פרעזענט, פארוואס? ווייל דאס איז פערסאנעלייזד, דאס ווייזט אווערנעס, דאס ווייזט כ'האב עס נישט סתם געגעבן ווייל יעצט איז די צייט צו געבן מיין פרעזענט, כ'האב דיר געגעבן די פרעזענט ווייל כ'האלט דו דעזערווסט עס, און כ'האב דערצו געשריבן אפאר ווערטער, כ'בין אווער פון וואס איך טו, און איך לייג אריין מיין מחשבה אין דעם, איך קאנעקט די מחשבה מיט די מעשה, מאכט עס סאך מער ווערד. עס מאכט סאך גרעסערע נחת רוח, פארדעם האט אונז דער בעל שם טוב אויסגעלערנט צו זאגן לשם מיך יעצט פאר יעדע זאך און אריין אין מיך און די מזומן צו זיין aware פון וואס מען טוט. סאו אפי' דאס איז אלעס זייער גוט ברוחניות איז פארשטייט מען עס זייער קלאר אז יעדע זאך וואס מען טוט ברוחניות זאל מען נישט טון סתם מצוות אנושה מלומדה, דאווענען, לערנען מצוות זאל מען עס נישט טון ווי א ראובאט ווייל דאס איז מען צוגעוואוינט צו טון, איינער שטעקט אויס די הענט, מען געט אויף א פאראיינע קארדער פון די פישקע, מען שטעלט זיך דאווענען ווייל מאז דארף מען דאווענען, דריי מאל א טאג שטעלט מען זיך דאווענען, מען לערנט ווייל מען דארף לערנען, סתם אזוי רעגולערלי, נו וואס דען, מען זאל זיין אוועיר פון וואס מען טוט, אזוי ווי מיר האבן שוין גערעדט פאריגעס מאל, ס'איז ווען ס'קומט צו לערנען זאל מען זיין אוועיר אז מען איז דאך מדבק מיטן באשעפער, ממש ר' תורת עייש תורת משה מסיני, און ווען ס'קומט צו דאווענען זיך באטראכטן אז מ'דארף זיכער זיין בדביקות, און מ'קאנעקט זיך, און מ'רעדט צום בורא עולם, און ער הערט אויס יעדע ווארט, און ווען ס'קומט צו טון א מצוה זאל מען טראכטן, דער באשעפער האט מיך דאס געהייסן טון, און מיט דעם וואס איך טו האב איך זון, לעשות נחת רוח להיות לי לבוראי, צו מאכן א נחת רוח פונעם באשעפער ער זאל הנאה האבן, און ס'זאל זיין א ייחוד קודשא בריך שכינתי' זיין אוועיר. אבער דער בעל שם טוב לייגט צו צו אונז, אז נישט נאר ביי רוחניות דארף מען זיין אוועיר, און נישט נאר ביי רוחניות ווען מ'איז אוועיר קאנעקט עס די וועלט צו יענע וועלט, נאר דען ס'דא א מודיגע ווארט וואס רבי גדליה ליניצער וואס איז געווען א תלמיד פון הייליגען רבי ר' בער האט נאכגעזאגט פון זיין רבי רבי ר' בער וואס האט נאכגעזאגט פון הייליגען בעל שם טוב וואס האט נאכגעזאגט פון הייליגען בעל שם טוב האט נאכגעזאגט פון זיין רבי וואס זיין רבי איז געווען א חיו א שלוני. כ'דענק נישט צי מ'האט עס שוין אויסגעשמועסט אין א הקדמה שמועס, כ'על עס איבערזאגן נאכאמאל אין קורצן, הייליגער בעל שם טוב האט געלערנט מיט א נביא וואס איז געווען א תלמיד פון משה רבינו, וואס האט געהייסן אחיו השילוני, ס'האט זיך באוויזן צום הייליגן בעל שם טוב, און דער הייליגער בעל שם טוב האט מיט אים געלערנט, כביכול אזוי ווי די די בית יוסף וואס איז באקאנט, וואס האט געמאכט די שולחן ערוך, די מחבר, ער האט געהאט א מלאך וואס האט געלערנט מיט אים און ער האט געשריבן א גאנצע ספר מגיד מישרים אלעס וואס ער האט געלערנט מיט די מלאך און אזוי אנדערע צדיקים וואס האבן זיך געטראפן איינער געלערנט מיט אליהו הנביא איינער געלערנט די ארי קדוש האט געלערנט מיט אליהו הנביא ס'דא אלע צדיקים וואס האבן געהאט רעבעס פון גרויסע פריערדיגע צייטן וואס זענען געקומען נשמות כאילו וואס זענען געקומען לערנען מיט זיי. דער הייליגער בעל שם טוב האט געלערנט מיט א נביא וואס איז געווען א תלמיד פון משה רבינו, די ערשטע דור נביאים וואס האט געהייסן אחיו של עוני, זאגט רבי גדלי' ליניצער זאגט נאך פון רבי ר' בער וואס זאגט נאך פון הייליגן בעל שם הקדוש וואס האט נאכגעזאגט פון אחיו של עוני וואס האט נאכגעזאגט פון זיין רבי משה רבינו, אזא טייטש, א חסידישע דייטש, כ'מיין ס'איז די איינציגסטע חסידישע טייטש פון וואס איז וואס איז דא וואס אונז ווייסן מיר פון משה רבינו, וואס משה רבינו האט אריינגעטייטשט, שטייט אין פסוק, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים האט די הייליגע משה רבינו געטייטשט, אני ה' אלקיכם איך בין ענקער באשעפער אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים איך האב אייך ארויסגענומען פון מצרים, דעמאלטס ווען מ'האט די אייבערשטער אונז ארויסגענומען פון מצרים איז די אייבערשטער געמאכט פאר א עם הנבחר, דעמאלטס האט אונז די אייבערשטער אויסדערוועלט פון אלע אנדערע פעלקער, און ער האט נישט דעמאלטס דעמאלטס איז געווען די די אייבערשטער האט אונז געטשוזט כביכול, פארוואס? להיות לוחם לאלקים, מען זאל עס נעמען די לוחם, די זאכן וואס זענען פאר ענק, די גשמיות'דיגע זאכן, און דאס זאלט עטס מאכן לאלקים, דאס זאלט עטס אויך געבן פאר'ן באשעפער, דאס זאלט עטס מעלה זיין. סאו האט משה רבינו געזאגט, און די בעל שם טוב האט גענומען די זאך און עס מורא'דיג צושפרייט, און א ריזיגע חלק פון ארף פון בעל שם טוב ליגט אין דעם, אז דער בעל שם הקדוש האט אונז אויסגעלערנט אז נישט נאר ביי רוחניות'דיגע זאכן דארף מען אינזין האבן און זיין aware פון וואס מען טוט און אינזין האבן צו מאכן א יחד קודשא בריך שכינתא און מאכן א נחת רוח פארן באשעפער צו מאכן א הכנה און א הזמנה כאילו זיך פרעפערן זיך אנגרייטן נאר אפילו ביי גשמיות'דיגע זאכן דארף מען אויך אינזין האבן בשעת מען טוט אז מען טוט עס פארן באשעפער און און און און און זיי האבן כוונות און עס טוען אויף א וועג צו מאכן די גשמיות אונטער א רוחניות, עסן זאל זיין רוחניות, שלאפן זאל זיין רוחניות, ארבעטן זאל זיין רוחניות, מאכן געלט זאל זיין רוחניות, און אזוי ווייטער אלע גשמיות'דיגע זאכן וואס מען טוט זאל זיין רוחניות, אפילו די מאוסט גשמיות'דיגסטע זאכן וואס מען טוט זאלן זיין רוחניות. איז וויאזוי איז דאס? האף איך אייבערשטנ'ס הילף נעקסטע וואך און אפשר צוטיילן אין צוויי שיעורים, אפשר אפילו דריי שיעורים, מסביר זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף לויטן הייליגן בעל שם טוב, דער בעל שם טוב זאגט אונז אזוי לעכטיג צוטיילט איבעראל אין זיינע שטיקלעך וויאזוי א איד דארף לעבן אפילו די גשמיות'דיגע וועלט און דיגשמיות'דיגע זאכן וואס מען טוט וויאזוי מען קען מיט דעם לעבן באשעפער און וואסערע עווערנעס מען זאל האבן ביים עסן, ביים שלאפן, ביים ארבעטן און ביי אלע אנדערע גשמיות'דיגע זאכן וואסערע אווערנעס מען זאל האבן וויאזוי מען מאכט פון גשמיות רוחניות. ווייל די וואך האבן מיר געלערנט די מושג פון אווערנעס וואס די וואס די בעל שם טוב האט אונז אויסגעלערנט סתם אזוי אז די מושג אז מען איז אווער מען קאנעקט די מחשבה מיט די מעשה דאס מאכט דאס וואס ברענגט אראפ יענע וועלט אויף די וועלט און דאס מאכט אז אונז זאל מיר אויף די וועלט מעלה זיין וואס אונז טוהן און עס קאנעקטען עס ארויף שיקן אויף יענע וועלט און ס'זאל זיין ס'זאל זיין א ס'זאל זיין א א יחוד פון די וועלט מיט יענע וועלט ס'זאל זיין א יחוד צווישן מחשבה און מעשה אזוי ארבעט מען ארבעט מען אונז אויס די וועלט וועט שוין ווען די נעקסטע שיעורים וועט מען אנפאנגען אריין גיין וועגן גשמיות'דיגע זאכן ווי אזוי צו האבן די awareness זאל די אייבערשטער העלפן זאל מען טאקע קענען מקיים זיין זוכה זיין צו מקיים זיין די אלע זאכן און לעבן מיט די זאכן. זיך צוגעוואוינען צו זיין aware און זיין קאנטשעס ביי יעדע זאך וואס מען טוט, פארוואס מען טוט עס, און וואס אונז טוהן מיר, ביים דאווענען זאל מען אינזין האבן אז אונז רעד מיר צום באשעפער, און פארוואס רעד מיר אונז צום באשעפער, צו מאכן א נחת רוח פארן באשעפער, צו מאכן א יחוד קודשא בריך הוא שכינתי', וואס מ'וועט שוין האבן א עקסטערע שיעור מסביר זיין וואס דאס מיינט, און צו מאכן א תיקון עולם, און פארוואס אונז ארבעט מען, און אזוי ווייטער ביי יעדע זאך אינזין האבן וואס מען טוט און פארוואס מען טוט עס.